October ni sawmhnih pakua Sanghnih sawmhnih pakhat zirtawp ni khan a sam lam mi ni ngei a ngaihten Mamit District chhung chu vel khaw mi Lalfakawma kum sawmhnih paruk a upa Pu Hun Lawmawma fapa chu an that a, a kalpuite zingah hliamna tak tak tuar an awm bakah an pawisa cheng nuai khat an chhuhsak bawk. He vanduaina rapthlak tak thlen hun hi October ni sawmhnih pakua sanghnih sawmhnih pakhat zirtawp ni zing dar thum vel niin Assam ramri Kawlalian atanga Assam lam KM thum vel a hla a bawng la turin Lalfak awm a hi bawng lei tur nei nia inchhal hnam dang ten an that a bawng lei tura kal ve tho duh awm a chu a pawisa ken cheng nuai khat an laksak bawk a ni. A pawisa an chhuhsak lal duh awm hi bawng va khua niin tun hma pawha Assam lam mite hnen atanga bawng pathum lo lei tawh a ni a. Tun tumah pawh hian hnam dangte hian bawng lei tur nei anga insawiin an rawn dawr a. Tichuan October ni sawmhnih pariat Sanghnih sawmhnih pakhat zan dar sawm vel khan lal fakawma leh duhawmate hian bawng lei tumin bawng va khua atangin scooter-in zamuang an pan a. Bawng phurh nan chuh vel atangin pick up an hmang a, chuh vel khua atang hian driver pakhat bakah an mahni puitu tur mi pakhat kal telin an vaiin mi pali in Kolalian khua an pan ta a ni. Kolalian khuapelh Assam Ramridep, Mizoram PWD kawng Blacktop chinah vai ho hian lo nghakin an in dawr a, bawng neitu ni a insawi te chuan an bawng a kal that duh lo avangin puih an ngaih thu an sawi a. Bawng lei tum mi pali te hian vai pakhat chu zuiin bawng awmna ni a an sawi lam pan chuan an kal ho ta a ni. KM khat vel an kal hnuah vai dang an lo lang thut. Heng vai ho hian Mizoram atanga chhuk thla te chu light in an chhun a, silaiin an tin zui ta nghal mai a ni. Chuhvel khawmi pickup driver MK Muanthanga Pu Rinmawia fapa chu a lu ah thingin an vuah a, a dar hnung lamah chemin an hem bawk. Bawng lei tuma kalte zinga mi duhawma chu vai ho hian pawisa an dil a, a pek phal bik mai lo avangin an insual buai ta a. A hnung bera kal fak awma chuan a thian te chu tlan chhiatsan mai tum lovin huaisen takin a rawn pui nghal a. Vai ho hian hnawk an ti deuh nge a dul ah si laiin an kap ta thuai mai a ni. Hetia an kah hnu hian a thi mai lo a, hliam tuar chungin thei leh thei lovin ramhnuai lamah a tlan chhia a, a hliam tuar lovin ramhnuaiah hian a bo zui ta a ni. A lainat awm hle mai. Duama hian a boral hma hian ramhnuaia a tlan chhiatna atangin thei leh thei lovin a thiante a fawn a, a ril a chhuah thu leh ramhnuaia a tlan chhiat thu a hrilh a, a thih hma hian a chhungte a fawn hman bawk. A pawisa cheng nuai khat an suh sak tak duh awm a pawh hi a thi teuh hle. A nak leh a khelah chem tein an vit a, a hliam hi a nat avangin a dinhmun a tha lo hle niin an sawi. Hei vang hian Kawrthah Hospital panpui a ni a, enfiah a nih hnuah hmunpui lam panpui turin an lo refer a ni. An zinga tel ve mi pahnih te pawh hian hliam an nei nual bawk. Duhawma hian bawng lei nan cheng nuai khat sing nga a keng a, cheng nuai khat keng chhuakin a bak cheng sing nga hi motor-ah a dah a, a pawisa ken chhuah hi an laksak vek a, motor-ah a dah chiah an chhuhsak lo a ni. Misualte hian pawisa a bakah mobile phone pahnih leh driving licence an laksak bawk. Buaina a thlen hnu, zirtawp ni zing dar thum leh minute sawm thum panga vel khan zual ko tirh niin Police te hnenah thil thlen dan an hrilh a. Zing var tianah, Police Patrolling Party chhuak nghalin a hmun an va thlen chuan ram hnuai atanga a thiante rawn fawntu fakawma hi an zawng nghal a, amaherawhchu a awmna lam hriat mai thei a ni lo. Hun eng emaw chen an zawn hnuah kawngthlang lam kuh va hmunah a mobile phone hmuh a ni a. A phone an hmuhna bulah hian thisen a buak nasat avangin a ruang an hmuh hma hauh pawhin a hliam hi a satliah lo hle tih a hriat. Tichuan zawn chhunzawm zelin a mobile phone an hmuhna atanga meter sawmhnih vel a hla ah amah hi hmuh a ni a, an hmuh lai hian a lo thi fel tawh a ni. Fak awma ruang hi Zawlnuam Police ten buaipuiin Kawrthah damdawi inah Postmortem a ni a, Postmortem a nih hnuah an khua vui liam a ni. Tun tum thil thleng chungchangah hian Kan Hmun Police Station-ah FIR theh luh niin pawi khawihtu te hi chhui zui mek an ni. Tualthahna leh insuamna a thlen hnu hian chu vel Branch YMA leh kan hmun Police te chuan vanduaina thlenna hmun hi an pan nghal a, hriat theih chinah boruak tha lo thleng a awm rih lo. He thil thleng vang hian Taitasena Group YMA chuan thuchhuah siamin an member rawng taka thah a nei chu an hriatthiam loh thu leh an demh thu an tarlang a, tun hnuah thleng tawh lo se an tih thu te Police te chu pawi khawihtu rang taka chhui chhuak a, A phu tawk hremna pe tura ngenin he thil thleng avanga hnam leh hnam ang zawnga buaina awm thei laka fimkhur tur leh ramri a chet lak kawnga fimkhur turin mipuite an chah a ni. Tun ṭum thil thleng hi ruahman lawk ni ngeiin a lang a, mipui rilruah zawhna hrang hrang a piang nghal bawk. Mi tam takin chhun khaw en lai ni lova zan dar sawm hnu lama bawng la tura an chhuak hi mak an tihlawm hle a,

Silai chu siam chawp ang thik hi maw? I hmu chiang maw? Aw, siam chawp ang thik a pawl ang chang khan maw? Umm umm umm. Dar in zap vel nge in intihbuai hi tihbuai ti mai la an englo chu hi. Keimahni tak chu dar hnih leh chanve kha kan thleng thla maw? Aw. Chuan anmahni kha kawng tha chin kha metal chin kha kan lo nghak a, e bawng kha kan lo kai chho thei lo hei. Chutih kha ti an ti kual duai maw hre, min lo hmuh a ngai min lo englo pui lo. Mi pathum chauh kan ni si a, bawng pali kai tur ni si a, saw saw lai lawk saw nia mi lo kalpui ro a ti tlat a, kha kha kan zui kha maw, pakhat kha rawn chhuak a, pakhat kha rawn chhuak a maw, kha kha i mi lo hmuak tu turah ka lo ngai a maw, mi loh ehna an kap nghal ni mai.

thil thlen dan te han hriat chian te khan han duh a nangni tuar tu chhung kua te in nia ni zan ah te rawn phone chu niin kan hria a ka hian chung vel ah chuan eng ang in nia a rawn sawi dan te min hrilh thei em a ka hrilh thei e chu Kan nu zawk kha a rawn bia maw? Aw. Chuan a ni khan min hrilh chhuak ta a ni. Ka u, hei, Isua lem min bua a, chuan ka ri ka chhuak bur a, ka dang ka chhuak dawn loh min rawn lak hruai lo a ti ta a ni. Chuan a u khan, kan nu khan, Kan Luanga, khawiah nge i awm? Tiin a zawt leh ta a.